Sinjuri nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor ta' Flusek. Għadna kif spiċċajna x-xahar ta' Ġunju għalhekk illum il-programm ser ikun dwar swieq finanzjarji internazzjonali u lokali. Naraw l-andament tagħhom. Il-mistiedna tagħna llum huma David Paceros u Colin Vella. Ser nibdew ma' David Paceros biex nitkellmu ftit fuq is-suq lokali. David, insellimlek. Insellimlek.
David, x'andament rajna fl-indiċi tas-suq tal-isma lokali matul Ġunju u anke forsi fl-ewwel sitt xhur tas-sena? Ara, matul Ġunju l-indiċi niżel, l-indiċi lokali niżel b'1.3 fil-mija u dan huwa l-ħames xahar minn sitta fejn l-indiċi jirreġistraw tnaqqis fil-valur tagħhom. Kien l-uniku xahar li tela' fil-valur huwa April, fejn l-indiċi tela' b'7.6 fil-mija. Jekk naraw in-negozju li seħħ fl-isma, il-volum kien ta' bejn wieħed u ieħor 1.7 miljun ewro, li huwa ftit u wisq l-istess volum li rajna f'Mejju. L-għadd ta' tranżazzjonijiet 401 imqabbel ma' 470, jiġifieri u rajna 22 mis-26 kumpanija li huma kkwotati fuq il-Borża ta' Malta jaraw attività fl-isma tagħhom. Issa rigward l-isma, li kienu dawk li marru tajjeb fil-valur dawk li forsi marru inqas? Ara, tlieta biss irreġistraw gwadann fil-valur f'matul ix-xahar ta' Ġunju u dawn kienu il-PG li telgħu b'7.6%, il-MIDI ftit inqas minn sitta fil-mija, u l-MIA li telgħu tlieta punt tnejn fil-mija. U mbagħad kellek erbatax-il kumpanija li rreġistraw tnaqqis fil-valur, l-iktar li niżel kien il-Finbank, niżel ħmistax fil-mija, Lombard Bank erbatax punt erba' fil-mija, il-Metserv ftit inqas minn għaxra fil-mija, U għandek il-Plaza u l-Arestu Software li niżlu b'5.6 fil-mija t-tnejn li huma. U mbagħad kien hemm disa' kumpaniji li ma raw l-ebda tibdil fil-prezz tal-isma tagħhom. Kien hemm sehem ġdid li beda jiġi nnegozjat fuq il-Borża ta' Malta, dan huwa l-Life Star Insurance, nitkellmu fuqu iktar tard, wara li f'Mejju rajna l-isma tal-Arestu, il-Preference Shares jiġu kkwotati fuq il-Borża ta' Malta. Ta' min isemmi l-Life Star Holdings Għalkemm għadhom ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta, l-isma tagħhom huma sospiżi. Issa, rigward is-suq tal-bonds u l-istokks tal-Gvern, kif kien l-andament tagħhom?
Bħala negozju, stokks tal-Gvern rajna valur ta' għaxar miljuni li jaqbel tajjeb ma' Mejju fejn rajna sitta punt seba' miljuni u fid-dejn tal-kumpaniji kellna negozju ta' ħames punt tliet miljun ewro imqabbel ma' ħmistax-il miljun li rajna f'Mejju, jiġifieri kumpaniji, fid-dejn tal-kumpaniji rajna tnaqqis fin-negozju. Rajna wkoll volatilità, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam stocks, prezzijiet ta' stocks tal-gvern li niżlu lejn l-aħħar tax-xahar ta' Ġunju. Issa, sabiex nitkellmu ftit fuq kumpaniji kwotati fuq il-Borża ta' Malta, matul Ġunju, il-kumpanija Go plc ħabbret il-bond il-ġdid li kien suċċess kbir. Tgħidilna ftit dwar dan? Hekk hu, il-GO li ħarġu l-bond ta' dejn, jiġifieri 3.5 fil-mija għal għaxar snin. Ħarġu l-ammont tal-ħruġ kien ta' 60 miljun u kif għidt int kien popolari ħafna u kien suċċess kbir għax huwa meqjus bħala plain vanilla bond. U ilna ma jkollna xi ħaġa hekk fejn investitur normali, investitur tat-triq, retail investor setgħa mar japplika mingħajr wisq kumplikazzjonijiet. Is-60 miljun, 30 miljun minnhom, jiġifieri nofshom, kienu mqiegħda mal-financial intermediaries, dawk kienu mibjugħin minn qabel. It-30 miljun l-oħra, għalihom applikaw 146 miljun, jiġifieri kważi erba' darbiet iktar mill-ammont. Allura kellhom jitnaqqsu ħafna l-ammonti ta' dawk li applikaw, forsi kien hemm xi diżappunt hemmhekk. 20 miljun mit-30 li semmejna ingħataw lil preferred applicants u dawn kienu l-azzjonisti tal-Go u l-istaff u hemmhekk kulħadd ħa minimu ta' elfej għal kull applikazzjoni u 25 fil-mija, ftit inqas, 24.999 fil-fatt, fil-mija tal-bqija u dawk li huma tal-general public ħadu elf, minimu ta' elf, u mbagħad 7.8 fil-mija fuq dawk. L-imgħaxijiet bdew jgħoddu mill-25 ta' Ġunju u għandu jibdi jiġi nnegozjat il-ġimgħa d-dieħla. X'se jagħmlu bil-flus il-GO? 36 miljun minnhom se jħallsu lura d-dejn li għandhom mal-Bank Ewropew ta' Investiment 20 miljun minnhom se għal infiq kapitali, bażikament netwerk ġdid, u 3.2 miljun ewro għal flus f'idejn il-kumpanija għal general funding purposes tagħha. David, bħalissa qed naraw ħafna kumpaniji qed iħabbru l-Financial Analysis Summary jew FAS. Fiex jikkonsisti din is-summary? U għaliex forsi tgħidilna għaliex huwa importanti għall-investituri? Sewwa, dan huwa kollu parti mill-pjan ta' protezzjoni għall-investituri, jiġifieri hemm xi mdaqqiet ingorru li m'hemmx biżżejjed protezzjoni u l-financial analyst summary huwa maħsub apposta għall-investituri ż-żgħir, l-investitur tat-triq. Dan huwa rapport fil-qosor, mhuwiex qasir imma mhuwiex twil, mhux xi enċiklopedija, bla dubju ta' xejn, dwar il-qagħda finanzjarja tal-kumpannija li għandha d-dejn tagħha f'idejn il-poplu, f'idejn il-pubbliku. Jitlesta minn konsulent finanzjarju imma huwa mħallas għaliha mill-kumpannija. Ara, l-għan huwa li jipprovdi dokument li jinftiehem tas-sitwazzjoni. Li jinftiehem, eżatt, tal-kumpannija. Mela, fil-Financial Analyst Summary jitkellem dwar l-attività kummerċjali tal-kumpannija Xi bdejt tgħid li mhux naf, imma kumpanija mhuwiex l-oġġett biss li hija assoċjata magħha, jiġifieri jagħmlu ħafna iktar oħrajn. Pereżempju, tkellimna ftit qabel fuq il-Go. Jiġifieri il-Go, apparti t-telefonija, għandhom ħafna iktar servizzi u dan ikun miktub hemmhekk. Jitkellem min huma d-diretturi u l-impjegati li jissejħu key employees tal-kumpanija, l-assi li għandha l-kumpanija, il-profitti jew it-telf li għamlet il-kumpanija, Hemm ukoll kliem dwar il-karta tal-bilanċ u l-likwidità tal-kumpanija u mbagħad, forsi l-iktar importanti, hemm għadd ta' ratios li juru kemm hi b'saħħitha finanzjarjament il, b'saħħitha jew le, il-kumpanija. Fejn id-dejn hu meħruġ minn a special purpose vehicle, jiġifieri hemm kumpanija li toħroġ id-dejn biss u mbagħad dak id-dejn jrodduh lill-kumpannija, il-mother company tagħha, l-FAS joħroġ fuq il-kumpannija l-kbira tal-grupp jew ġeneralment ikun il-garantor. Huwa importanti ħafna li investitur li għandu investiment jew biħsiebu jinvesti f'dak id-dejn jaqra dar-rapport. Jiġifieri hemm għax huwa intenzjonat għal qiegħ u jekk ma jaqrahx hu, ħaddieħor se jkun qed jaqrah u jieħu deċiżjonijiet jekk jixtri jew ibigħ skont ma jkun qed jara fil-, abbażi ta' dak ir-rapport. Il-rapport huwa obbligatorju, jiġifieri kull kumpanija trid, hemm ċertu regoli jekk jikkwalifikawx jew le għaliha. Imma jekk jikkwalifikaw, din il-kumpanija trid toħroġha bilfors. Jiġifieri il-prezzijiet ma jiċċaqalqux fix-xejn fis-suq, jiġifieri jekk prezz huwa tiela' jew imnieżel, hemm raġuni. U r-raġuni ġeneralment huwa xi ħadd li sar jaf, qara fuq informazzjoni u qed jaġixxi fuq dik l-informazzjoni li qara. U huwa tarif li huwa available in the public domain.
Issa fil-fatt ukoll diversi kumpaniji kienet ikollhom il-laqgħa annwali ġenerali tagħhom. Kien hemm xi kumpanija li forsi ħabbret xi informazzjoni importanti? Ara, fil-laqgħat tal-azzjonisti Bħala regola ġenerali, l-aġenda tkun magħrufa minn qabel, jiġifieri jkun hemm preżentazzjoni, jiġifieri mhux se jkun hemm aħbar li tiġi announced, biex ngħidu hekk, fil-laqgħa għall-azzjonisti. Huwa laqgħa importanti li nattendu, daż-żminijiet hemm qed isiru online, jiġifieri wieħed għandu jista' jipparteċipa fil-kumdità ta' daru, jiġifieri m'għandux għalfejn joqgħod jinqala'. Jekk inti għandek investiment, jekk inti azzjonist ta' kumpanija, għandek sehem, litteralment għandek sehem fil-profitti u għandek sehem fit-telf, u ma tmurx, jew ma tattendix, jew ma taqrax, jew ma b'mod kapriċċożament ma ma tipprovax tiskopri x'inhu qed jintqal u żżomm id-diretturi accountable f'dak f'dawn il-laqgħat, qed qed tonqos int. Jiġifieri huwa importanti ħafna li wieħed jattendi u jeżerċita wkoll id-dritt tal-vot tiegħu. Ma ninsewx, jiġifieri forsi wieħed jgħid isma' jiena kull m'għandi elf sehem, hemm 60 miljun sehem, jiena x'differenza se tagħmel? Eħa, imma il-ftit ta' ħafna jeleġu d-diretturi, ftit ta' ħafna poġġi mistoqsijiet fej id-diretturi jkunu accountable għall-azzjonisti li fl-aħħar mal-aħħar huma s-sidien tal-kumpanija skont il-persentaġġ tal-azzjonijiet li għandhom. Semmejtha ftit qabel meta bdejna nitkellmu fuq l-indiċi u l-kumpaniji, il-kumpanija Lifestar ħarġet stqarrija dwar il-ħruġ tal-isma u l-bond ġdid tagħha. Tgħidilna ftit dwar dan? Mela tajjeb, biex niddistingwu qed nitkellmu fuq il-Lifestar Insurance, li hija kumpanija li ħarġet biex ngħidu hekk minn Lifestar Holdings. Lifestar Holdings bħalissa huma sospiżi l-isma tagħhom u l-ħsieb tagħhom huma li ma jibqgħux ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta. Il-Lifestar Insurance ikkwotaw 18,500 sehem fuq il-Borża ta' Malta bil-prezz ta' 54 ċenteżmu. Dan ifisser li l-valur tal-kumpannija tal-Lifestar Insurance huwa ta' bejn wieħed u ieħor €35 miljun u ħarġu bond ġdid, dan inbigħu fix-xahar ta' Ġunju, 2.4 miljun ewro bond ta' erba' fil-mija li jitħallas lura, jinfeda lura fil-għaxar snin oħra, fl-2031. Il-kumpanija għandha l-jedd li minn l-2026 jistgħu jixtruh lura jew iħallsuh lura fil-verità.
Rajna li l-azzjonisti ta' Lombard Bank ukoll approvaw il-bonus share issue. mhux ġie approvat. Mela, il-Lombard Bank hekk hu taw sehem wieħed għal kull 75 sehem li kellhom, dan huwa bonus issue, jiġifieri ġew moħluqa ftit inqas minn 590,000 sehem ġdid li ngħataw lill-azzjonisti pro rata. Ovvjament il-prezz jiċċaqlaq biex jirrifletti dan id-distribuzzjoni. L-isma ingħataw lill-azzjonisti fuq il-kotba fit-23 ta' Ġunju.
Kumpanija oħra, l-Plaza Center, ħarġet stqarrija dwar ix-xiri tal-isma tagħha. Tgħidilna ftit dwar dan? Iva, fil-fatt ix-xiri huwa tal-bonds tagħhom. Il-Plaza kellhom programm biex jixtru lura d-dejn tagħhom li għandhom fil-suq, dak huwa 3.9 fil-mija li jinfeda fl-2026, ma rnexxilhomx jixtru kollu u l-offerta kienet qed tiskadi fl-aħħar ta' Ġunju, allura ġeddewha sal-aħħar ta' Settembru. Il-prezz li l-kumpanija lesta li tixtri lura l-bonds tagħha huwa bil-104.5 fil-mija. Ovvjament, jekk ikun hemm xi ħadd li lest li jbiegħhom, ipoġġihom fuq is-suq u l-kumpanija tkun qed tixtri. Grazzi ħafna David ta' dik l-update interessanti fuq is-suq lokali. Ħa nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti għar-riklami. Ibqgħu magħna.